Aare goteba ng'a nko nkare oga atigaire, akomita ebigoti. Bono riria achia goakwa, agateba mokaye akamanya koboria iga, Inki mogoitera oyo bweka, oria onde rende? Kai tata.
Bono iga noareka buna tokwana iga. Taiyo otoborire onye ndiri twamonyora aka anga toigotire.
Morugi oye ere ng'a yee. Bachiete nere.
Abana.
Mbakoibora naende. Oyio nere otirimboke bakamate buna ang'ana iga. Ee acha koontora.
Gose distance ye ndoche korwa aa mpaka maata aria distance nero na egesunte.
Egesunte ase ako ng'a moche. Agacha agatura ng'a motaina inki, inchu inchu gocha isiko. Nkaigora edirisha rende, ng'a motaina inki, agantebi nachirie gotura mama atoire isiko tari koboka. Ng'a motaina. Eproblem yarenge oye okenyene, oyo ngocha arenge ona komotebia ng'a ntagete morusie enyomba eye moire maate, Oyo omogori. oyo omogori. Okay. Bono omosubati oria amotebia ng'a ngete ndogora akwagorete rindi naende yanyarekana togacha kogora ng'a iga ankwane, nario bagocha kobuna omote oria. Omwana oria noo tware komorua rituko erio. Nachete kondora naigwete bobe agacha akandora aande ogontebia kare ang'e akandagera nche koria abana nchara bare, nkamoa agatirimboka. Aria nkomotebia omobuko oyi nakoera mambia ong'iranerie nkorere egasi ere aa. Ngochia komoganya tacheti, akarara mambia erio buna arara botuko, chigoika chinsa ikomi na emo, naria ngoakerwa esimi ng'a nomanyete ng'a ka baba okure, ing'aki akwo, nkorama naende oyio tiga oboriri, okwo oyo orenge buya, ng'a oyo ong'entire ore nyomba. Mwancho morigereria obosongo vibes network chingaki chingiya kaka naende twaumerana ase embeo egasi yaito buna bosongo vibes na ogotara ime ase ebinyoro gokoretera aria atekire na aria agendererete rituko ria rero nigo twaikire chinsemo echiga chie word ya sense econstituency ya Kitutu Chache North, ecounty ya Kisii. Ninki giatoretire sense eye iga amo sense eye iga esenta buna okoru koru geturi, otirimboka abwo emachine ya chikago abwo, you turn to your right buna omonto okoenda esukuru ya sense, gati kabere ime abwo noto. Ninki giatorentire aka aka, estory nere ime aye amabera amanene. Story nere aya amabera amanene, omong'ina oyomo ogaitire, abanto bakamocherera botuko, bakamoita agakwa karaire na abana baye babere boriri. Ai amabera amanene, omonto okomoita nere totamanyeti, bono igo totagete torakwane na abanyakenyoro, na efamiri, atigete efamiri enke yaani entaka, entaka etabwati nonye na ekerogo nyomba kaka, I'm really crying abanto baminto yaani eish bono yaani omonto buna oyo omotakanki bono nagoiterwa gaki tari besa abwate tari kende ki abanto bakomoboria bosubete oteba nateba ogosaberera mpaka obosie ogokora ekonda tabwati borimo omosacha iga atamete akagenda akanyora people bande gose mbogere noo amenyete. Ekero omokungu oyio agoitwa botuko, mosacha oyio taiyo, bono abanto bakomoita nabo totamanyeti mbarabi, tiga toraike ase omochie and I call on the police, abasigari baria bagokora obotuki kamoranche mokore obotuki, abanto aba baitete omosubati oyo babwatwe, babekwe echela, batebe ninki bakomoboria ekiagera eserekari nebwate means na enchera. yokonyara kobwata abanto aba, titobaisa korara abagusii ekero abanto bagoitwa, ekero abanto bakong'entwa, naende obogima bwagenderera as if everything is normal. Abasigari b'ensemo ya Maarani, tafadhali, abanto aba barigigwe babwatwe, baigorirwe amastaka, ekiagera obogima bw'omonto, monto taiyo obwate haki yogoita omonto. Mwanche omorigereria, toikire omochie, Omogano oraa noyio bw'amariga amanene, ekero omonto ogoiterwa nyomba mwao, abanto bacha bakong'enta bosibwa abana bao, negento ki'ogokumia naende egento gi'okoondokia, especially ase abana aba abake batigaire, naende baria barigerereti buna ng'ina agoitwa. Aiga ntori nomomura omonene, tarenge ka iga, rakini namanyete omogano, atwerire omogano kidogo, and then korwa abwo, enyaroka nere komobwatia yarenge nka iga. alafu na abanyakenyoro bake bake mbara na abairi na abasani, tokwane torore ng'a ng'aki togokonya efamiri eye enke yatigaire, erinde erio na barabwo bakine bache koba abanto bache gokwaneka ase ekenyoro. Ng'aki okorokwa tata? Inche Geoffrey Nyang'ao.
Yes.
Ninche omomura omonene.
Mm. tata rende ngocha rosibo, bono bagocha banya gosumbuana na omong'ina, bono mpaka nonye esukuru tinkoreti ki, tinkooreti. Bono nkarora rende ki na tiga nsoke. Ntaete okwane, ongee na sauti kwanza. Bono nkarora tiga nsoke isiko, ng'irigerie, nonye ngagache enyomba eye. Echi ne chinguru chiane nkorete bo, bono teiyo mbwate ase tigocha gocha. Tata rende agakora ki? Agasoka gochia isiko, intwe togakana egasi, aenda. Tacheti koirana, bono ekero agochia koirana, tabwati nonye kende abwate nonye kaboko iga, abana bono ninche bagokora ki? Bakorigerera. Nonye esukuru ninche ngokora ki? Goika ng'ang'ane, nyore chibesa, naki bagosoma, aba abasinini, ndore naki bakobeka nonye eyanga. Bono mama nachete agansa korwara pressure, bono nare ekambwaterani onde taiyo ogonkonya. Omisa nere akagora ki? Akaibacha buna aibachete. Bono ngasaka rende ngasaka rende, kaibachire rende, ninche momura omonene na abana aba nabake. Bono nkaroraa nkarora rende naki tiga nsoke isiko. Ng'enche koirigeria nkonye na abana aba bare esukuru, korwa erio gocha gocha gocha iga omochengo naratemire nkagaya, ngatema omochengo nkarora bono mbiri gobwate buya ngachaka koenda naende chipikipiki bar, ekero naendire epikipiki bar, nkarora pikipiki teri gokora ki, teri kong'a besa buya igo, pikipiki nakaenda na eyo omonyene. Bono nkarora tiga nsoke ekebarua gia isiko, bono nagesikaa, nonye ngocha nanyora akabesa, natomera omong'ina, naende arwarete. rinde nabo nkoigwa omong'ina orwarire obeire serious, nateema juu chini, naende narigia ebesa, naende natoma gochia ere nyagitari. Bono mpaka oroche engaki eye yaikire iga, omogaka nere konya tamenyeti aa, agocha rimo aigo, bono kingo kagocha tingomobori naki ogocha ghafla iga naende ogokwenda, tokorara aroro nonye abana, orabarore naki bakoenda esukuru. tari koigugwa rende rakini rende ngateba na omoibori, tiga ntige ng'ombe iga, ndige ebesa yane nkore ki? Ndinde abana baminto na mama, mama naende bono roche narwate pressure, tinkonyara komotiga, bono ebesa eria nkanyora, natoma enke, rende korwa arwo iga rende naende ngaakera chisemi rende naki mama omino, rende osirire rende. Bono nkakumina ekiagosira, atarwareti, naende natomete chibesa akaenda Nyagetari, na ekiagosira ua saabbu ntwagambete nere gocha. Agantebia mbuya ande, e- ebesa eyo koratome omwana nare oyo, obwenerete aende esukuru gose asabirwe chiyuni chiyuni echi rende. Naende ngateba sawa bokong'u mbuya tiga naranyore chibesa, chintome. Bono rituko eri ndikoreti ki, ndiereti buya igo namochoka. Bono nabo ogochia gokira mambia mbangete kogenda egasi, ng'akirwe esimi saa kumi na moja, mama omu nakwerete nyomba. Bono nkaboria nchia gokwera, aitire, naende rituko eri tokwanete nere are buya, bono eri rituko eri rigochia kobua gokĩ, naende nkaigwa naki naki agokwa yaani ghafla yaani naende nabangete omotienyi one ore nangotire mboka, ng'eche kobarora. Bono nabo ng'a ng'eire etaarifa eria gocha gocha. Abwo barenge aa nomwana oyo, nero baramanye taarifa na omogabe ona, onare binyore ebi rende iga eeh.
Ikache ng'a ogwakerete ase. Oyo ong'akerete mbaba, bw'enyomba eye maata, nere ong'akerete mba agantebia mama omino okorire ki? Osirire. Igo otagocha gocha oigwe amagana ara, bono agateba rende gaki nabwate fare, goika nkanye. Baria ngokorerwa egasi goika mbariboti nanyorire emechandoka. Bakandigiria efea, erinde ngakore ki? Bakambanga buya ngatirimboka gochia amatanga. Bono ngacha nganyora gose bamoiterete nyomba aria ase araire, nabo bamoitete buya, bakamobisia mpaka oborangeti. Bono etimeti engiya aria eke, bono mpaka acha gokwera nyomba. Naende karenge marau ana aria abange taba nibakoenda gokora ki? Korara maate. Akababanga bakarara maate buya, bono erio asoete nyomba nario achete goiterwa botuko ere. Abana bakorara maate mbare pi? Nonya your sister. Oyo, na omoiseke naro omonto okomobwati. Aba bande abake nabo bagotigara na omong'ina nyomba. Gose tarengeo engaki eria. Taiyo naende.
Naigwete arorokanete rituko erio, akabera akagoikia kamo, naende agakora ki? Agasoka. Bono onye korweri ense nere yaani, bono inche ngoteba naki, Nyasae abwo nabakunire mwakire agwo iga, monkonye yaani, keri mobwate egeke, monkonye ninche ndwa inde ndere amo na abanto, gotaka mboro oo lakini bono tokofumiria, nyo tinkonyara gotiga abana aba baminto, inche inche koriera aye, goika ndinde abana baminto bakiine, keri nko naki bakoria. Igo, nabo nabwate, timbwati magana amange mono, naro aye ninche naikerete igo buna omogina asirete iga, naende tokamoira nyagitari iga rende. Asante.
Chiaenge saa tatu, konya twarageire, bono nabo twarenge ere iga konya toigure ekerambauti. Alafu ekero konya twakoorire koragera, mama omonto agateba naki chinsa echi chiabeire chimbe, tiri mboka moarara mapema. Alafu ebrata yane nkamoganya agaisibia amagoro.

Gose distance ye ndoche korwa aa mpaka maata aria distance nero na egesunte.
Egesunte ase ako ng'amoche. Agacha agatura ng'omotebi ninki inchu inchu gocha isiko. Nkaigora edirisha rende. Ng'omotebi ninki agantebi nachire gotura mama otoire isiko tari koboka. Ng'omotebi. Tari koboka ng'aki atari koboka, nati inche ndoche akwete. Inche bono gochia abwo tinaroche gose mbabwatete aya. Nkaimokera geka kiang'ina nonya noyomo omoke tinaroche gose narengeo. Nkatiira gochia rogoro. Gaki ngoika rogoro ang'e mwane gochia erumu, naende nkaebete aya. Naende bachia gotirimboka amato koiyete aya. Nkacha gochia rogoro iga iga, bachia komoreka erumu nkanyora nabo areiri buya iga, lakini nabwate amanyinga omonwa. Ngachia komorangeria akanga koboka, na inche nasogete ekero edirisha aye asiekire omorango nosiekire. Inche bono nachete koigora omorango oria, ngasoka isiko ngachaka gokora abanto bagacha.
Ng'ai ase naraakire gose? Inche nechiramaaki ndochire lakini tincheti korora mobere bwonsi ase naaki. Hebu notorokie ase abwo egetu. Twende. Egesunte kere aye ntonyare korora boria.
Amache? Amache are yaani arenge
oh yaani egete ekwende amache aitigete borere? Eh.
Ekero twachete korusia ebinto rende tosibe tokanyora egento keria kebwate amache amange sana.
Amanyinga aro natogete borere? Amanyinga tai. Ebatachete? Bono atochire iga.
Atochire iga. Lakini iga mbo mwagete chimwaga ase chimwaga atomu mbaye akwanete. Alafu na amaiso aya mbatete gotonga, bagatonga gochia igoro amba chitima ase. Nigo yatocha tochire obosie iga iga iga. Namaiche batemete kobochora, mbabochora ndorere, okora mbarenge mbanyarete kobochora maiche aye chidense chikororokana. Ee bono riria bakuire abasigari bakomoira riria amanyinga aichorete, nigo yarenge. Postmortem egasi ebe batachete iga. Na erio bagokora postmortem, ati enga gotoirwa amanyinga aria black. Igo korora bamotachete amanyinga akairana gochia ime, akaenda akagundera ime.

Dirisha Marogoba kero akoareria abana, nasiegete edirisha, ngomureka are kero ase twamanya koenda korara. Bono naende kemama kiaito tokonyora igweire togakumia naki aye. Igo nyomba eye ase taiyo etagweire totebe ng'a ncharemoretwe ase abanto basoete gocha nyomba. Ase taiyo nabo asiegetwe edirisha eria yoka, nero yaigweire naende neyo noyotumiete koigora ororo bagasoka, riria bacha konangerwa.

Naki okorokwa? Inche nkorokwa Teresia Kemwa. Inki?
Omwana oyo osirete noyo one, bono nare omwana omokamua ore omonto. Omwana oyo nooo tware komo rituko erio, nachete kondora naigwete bobe agacha akandora ande ogontebia karaa ng'a aka ndagera nchi koria, abana nchara bare, nkamoa agatirimboka. Bono ekero atirimboka, inche nkabuga rende na endagera achi korosia akore ki? Aria nkomotebia omobe okoina akoera, mambia ong'iranerie. Nkorera egasi eye raa, gochia komoganya atacheti, akarara mambia erio buna arara botuko, chigoika chinsa ikomi na emo, naria ngoakerwa esimi ng'a aye omong'ina noraire ngotebia eki naigwete bobe tindaboka nindaire chinsa echio mambia, bakomanya gontebia nigo omanyete. Etokoramoroka sisiria lakini ritanarete komoroka ng'a baba. Nomonyete ng'a kababa okure, ing'aki akwo, nkorama naende oyio tiga oboriri, okwo oyo orenge buya, ng'a oyo ong'entire ore nyomba. Bono ekero ang'entu rende togochia gocha tokanyora chinchara nabo chire aa, naende iga bamwarereti buya iga. Bakarusia edirisha ero nere gwasi, omorango noro oiraneirwe. Ekero omwana oyio ng'a amenyogete komorangeria, abana baye bagochia gocha nabo bakurete abanto bakoigwa. Bono ekero achiete gokorerwa postmortem eyio, ebanyorete ng'a aratachire atachire atachire, ebaitete obindi, bagaita obindi mpaka omotwe. Mbare korusia manyinga arwe. Bono ekero erori eyio ya polisi yacha yamoira, Ekero yamoikire inchera aria ase mwakobera gocha, oroche buna egotirimboka egetirimboko, nari amanyinga achagete goiteka. Lakini naende buna arochigwe na abanyagitari nigo aitire. Bono intwe oroche ase eng'encho twarenge chinyomba chiaito ntomanyeti oyo omoirete. Togateba Nyasaye nere ogoakana omonto oria omoita. Bwangire goeta ong'ononi rende arete atotebi naki eki twamoboreti neke, akaeniwa bono nabo tokirete iga buna mwacha iga. Mana kwomana nonde ekenyoro eke. Tamanyeti kwomana na monto yaya. Naende na omorama tari gokoiraneria. Na omwana orenge omwororo bono egento abunirie naki tosinyeti. Omogaka oye nere oyio oratotebie ng'a eyio amang'ana aruete.
Oyo bono oyo Nyagosira akare kombwatia ang'e riakane. Eeh. Echio bono chiaye chinsa ikomi na emo chia mambia. Nkoigwa omwana ogokura enyaroka nere ayekorokwa Naomi, akorera, Nkondangerie anti, anti. Chikomorangeria, bono onde taiyo goitabera onde. Mwaong'e. Mwane nere nsa. Nsa, Eh. igo buna omonto agoitwa atoigweti monto Aa, okobuga. tinyigweti aro tingong'ainereria. Bono egento gechete kong'ara ati, omwana oyo ekero akondangeria, nkobora omwana oyo nkia akorere okondangeria, nkorora yaya bwakire, tiga nse ambe amanyinga, ngende ndore nki omwana oria akorera. Ngocha, nkonya omwana oyo nse akorera. Naomi ninki? Amama akwete are nyomba. Ekeene ngochia komoreka etaya, nkonyora akwete, rakini atonda tondire igo bosio, eh, ngosoa gokura, abanto bagacha rende bagatobwatisia, eh, mpaka egaikera, abasigari bagacha bakamoira mochari, tokamoira twensi rende, emeroberi yaye ekagenderera mpaka wa sasa. Abana barenge Nyagusira abwo? Nyagusira abwate abana batano.
Batano. Eh. Omomura oria omonene twarora are, nyarokeire twakwana nero, naende oyonde. Na omomura naro, alafu nakanyaroka, nakanda agake. Aba abake nabwo bachiete gokuna ng'ina iga, bakaigwa tari gokwana, bakaminyoka bagacha gotebia oyomwabo, mama akire tiborire, tari gokwana. Oyomwabo nere ochiete kominyoka agakura, ekagera ngacha komanya nainche nkominyoka. Bono inche ekero nkominyoka, Inche timbwati abare, inche nkobora ng'a ogoita omwana oria, timbati ng'a ng'ina naro akwete, yaya inche nomwana oria nkominyokera aba yarenge iga, eh.
Mbuya oro mosee. Mbuya mono. Gochaka namarieta, otwerese ng'a ninki kegenderete omochie oyo ase ina? Ase amarieta nkorokwa Robert Sirweri Ogechi, o Igwongogo. Yes.
Iga nao nka, aye iga asende nase omomura ominto, omomura o kabere, okobwatia omomura omonene. amakong'u are aiga, buna omwana oyo asirete, nonya nintwe tokumeti. Egekogera omwana oyo ta ase mo korwa acha aa, aikire abana batano, ndiana kogosana nonde. Ase aiga eshida ere ororo na eyo oborimo obo. Oborimo obo, omonto oria oroche ogoeta aria, Oria otogoire inse aria oria. mpaka aminanete na omogori. Ekero ba- baminana na omogori. Bono omogori agateba ng'a naaigetie oborimo aria. Amatuko atato akoerwa omote oria okagwa. Ekero ogwa bono omwana oyo tachia komanya inki kiare, akairana embeo. Bono naria amatuko akoera ewiki, omwana oyo omosubati ogotoka nyomba okwete. Nonya inche ng'akire esimi, ng'a yaya kababa akwete, ng'aki akwete, ng'a ang'entire nyomba. Bono togochia gocha tokonyorana are nyomba, igaichire, aichire obindi, tibamoite tibamwake mioro, bamobwatete igo monwe bakamokuba. Bono omonto omogubete ntomanyeti, ekero tokorigereria tomanyeti korora ng'a echanso nere erabe, bono totigere Nyasaye ng'a oria ore igoro mono, narenge ekero agokwa namanyete. Igo nabo omwana oyo atosirerete. atiga abana abake, abana abwo onye mwabarora, nabana abake bogokumia Nyasaye, togosaba ng'a mbarwe aiga amatori kabache ko- koba abanto, lakini rende goetera okwegena kwa Nyasaye ntomanyete ng'a na onye naende birengererio mbikoiranerera, mbakine. Eyio nere eshida ere nka, oyo endugu yane are nkorokwo orembe bwango oo, nere omomura o kabere bw'enka eye. Bono eshida eye etosinyete ng'a oborimo obo bwagera. Omwana oyo agacha kong'entwa nyomba, gekorera borere aa, ekero okorigereria tibamo mba mbamoitereti oo, okora bamobegete ense bagaita bagakora. Ekero bakora bakamanya komoirania borere. Bono nabo getosinyete getosinyire ng'a bono inki togokora, ase obweng'e nkeri ng'a oyio okorete igo Nyasaye tokomotigera, eeh ntobwati kende torakore, nainwe onde abairanerie, timanyeti ng'a nkampani ki more.

Naende oyo nyagosira nere oonetie, ekiagera onye babwate omochando na omogori, that means ng'a maybe tari ere ooneti, gose enchera nere boka aoonetie atatagete buna omong'ina bw'omochie. Ekero tokoboria omwana oyo oyoboonetie, iga aboonetie esaku nyuma aye simwarora, agapoishoni ng'a forty per kwerende esiringi elifu arubaini. Magega a Nyasaye iga epaara? Eeh, abwo norobaga roigete. Nabo agotweresa mpaka bono iga na momo interview. Ekero bono agende ase bagokora ekebarua, oyo akamanya gocha akarambora ebuti akabeka na aa. Bono aya nabo togosinywa ng'a iga arenge kona komong'aina ona komoa besa enke. Igo oborimo obo bogoirire korwa aate gose korwa igoro gotiria mbobe. Korwa epaara iga mpaka aria. Mpaka aria ase omonto oria ogoeta eye. Igo that means enyomba eyige ere kwa abande. Yaani onye nari rende egotebekana ng'a agorete. Bono, oyio omonyene nang'akerete esimi, agateba ng'a, Inche mbwate rikia amang'ana abere, naigure gekare koba ng'a inche namoitete. Oyonde omogaka oye bono? Ee, oyo ogorete, oyo ogorete.
Nkamotebia, Yaya nabanto bagokwana, on third day eria ekero mambia topruveti ng'a okure. Nkarua ororo rende nkamotebia, Yaya, intwe ntorakwane nabanto toigwete bagokwana, ng'a nakerwa nomonto korwa sense aria, Nere ontebie ng'a abanto bagoteba inche namoitete. Nkamotebia bono intwe ntorakwane nabanto toigwete. Ekero bono yaikire aigo, oyio omonyene amanye gontebia ng'a bono onye konyarekana, imorang'iranerie iga mbwate ama- amang'ana abere. Mong'ira montigere oboremo bwane, gose montigere gose mong'e chibesa. Bono inche buna ise moke, ngacha nkabaikaransia, togakwana, bagaikera bagateba, bono totabwati besa, iga ara omo- omosubati oye agotugutwa, erinde tomorigerie chibesa. Ngakora buna ase otoumbora omotu meeting, toka meeting iga togakwana, bagateba yaya tiga arigigwe, intwe ntomanyeti ng'a nere omoitete, lakini Nyasaye ere namanyete. Ase eng'encho abana aba atigare ase taiyo barachie barareme. Tiga togende toumerane inde torigie nonya embesa enke toakane. Bono enchera batotoma andwarete nanyora ribaga rikogenda na oria batochorete togende komo nere iga toka arwarete togende ase omogambi. Bono nabo totigete ndoche ng'a gochakere next week. Nari torabekane amo, togende, tomoteebie omogambi amorangerie, tomoe ebirengererio bi'ekenyoro. Ee, inki yateba? Ee.
Mwana goikaransa amo Sabato y'abarangeri ng'a yaya ntobwate omochando na omogori? Nonya ne rituko, e, ee, e, eproblem yarenge oyo oke enyene, oyo ngocha arenge ona komoteebia ng'a ntagete morusie enyomba eye moire maate. Oyio omogori.
oyio omogori. Okay. Bono omosubati oria amotebi ng'a inche tindi okorakwagore, tindi naende yanyarekane togacha kogora ng'a iga ankwane, nario bagocha kobuna omote oria. Mm. Bono nkoba arenge buna na omonto okoba buna iga akomote akomosuguma na echinguru ang' apa ng'a anye korwa abagende maate. Mm. Bono aya nabo tokorigereria egetandawiri eke ng'a maybe arwe ororo nebe rahisi to achieve that land, Mm. bono tokomanya ng'a nobomaene gose ng'ai. Ee, we can, you cannot, eh, ntoko rule out. Mbagamberanete ki naende bw'omogambi ng'a yaya bono E- oyo Even ntomo- one, Mm, even one. mm, Ase gose ita, Mm. abasubati bachira, mm, oyo noyomo ndatebe a polite woman. mm, Eh, ekero okomodescribe in eh, English language, mm. noyomo orenge omosubati bw'eng'encho otabwati mang'ana no, onye kwamokwania mbuya ore, oitaba, Mm. igo. Mm. Eh, tabwati mang'ana ande. Mm. Nonya nogokwa kwaye, Ninye egenderera Nyasae oyore moyo, narue amaakwa aye ase baria bakorete aya. Eh.
Okobori kwao gochia ase abagusii nkoro ki oko? Eh, okobori kwane ndatebe iga, gusii yachakire kororekana ense ase ogoitana, na ogoitana oko ebinto bibwenerete gosururiswa ase abagaaka, bono ogabiatigwe timaeti ng'a na ekegori eke egeke giaika, engaki gekare koimokia richiiko amagoko abo, egekoera onye ma- magoso arenge nabo baye ngototebia intwe buna abagaka rende totebe ng'a omwana oyo nkogoso are. Rakini rende ase ase gusii, yachakire gosomwa bobe. Tiga Nyasae anche abanto baonchorerie na abagaka bairane kogamba amang'ana ase ebinyoro ekero gese mbaro mbagorore egesaku ege egegocha. Nabo naye ngokoorera igo, eeh. Nkai omoogaka arenge. Omogaka iga arenge ekebarua gochia kogera aye. Eh. Okay. Eh, Otarenge nka ogo. Otarenge nka.
Okay.
Eh. Asante. Mbuya mono. Bwancha omorigereria oyo nomogaka oye ekero omong'ina oyo are goitwa tarenga egwete agoteba ng'a iga arenge ekebarua ntagete achake na amarieta naende atwerese ng'a mwaya ninki kegenderete. Chaka ang'u na amarieta. Amarieta nkorwa Fred Nyang'ao. Naende. Omong'ina one mbuya twamenete nere ase emiaka emenge gochakera omoro one omonene ntware komenya nere aa, narenge ekebarua ekero akarua ororo. Bono igaikera tokairana kaa, ekero twairana kaa ng'a tiga tomenye kaa, mambia rieka moriake, karora ng'a ekiagera naki orakore ki? Naki oraa orakonyere omorwaire, naetebe omonto oyio gochia aburugore. Bono goetania abwo ting'ancheti kobera isiko, lakini naende nintigete ng'ina na abana na abanene. Abo ngochia goa Kirisimi ng'a moka okure, bono ng'iche ang'e iga, omong'ina naba buna are aye, nimotigete nyomba mwane, naende ndetete abana. Inki bakomoboria? Nabanto mbakorwa ande, eki kera gento nkogokwana. Nabo ekoba, omogori noare, na onde naro. Ee, eki nakio ngoteba ng'a baare gontigera omong'ina nde ndere abana ase engencho etware arure nere akong'u, ase okorigia kwane, inche na egasi y'omokano nagokora. Ee. Bono naki nakoiraneria. Goetania amang'ana aya oboremo, naende nokagerete ng'a ing'ana rinde ndirande. Ing'ana rirande ndakagere. Onde akagera endugu yane tintenenerana gokegena negento, ore buna koa moruya nebitiso, agwo na onde akagera eng'ana eye. Eh, Okay. eh. Igo nabo are buna koripoti ng'a nko- nkwagwara ebitisio. Nabo are komochanda engoko tegotama ogochi mwene. Mm. Mm. Igo, akagera tabwate kabere, nonya omogori karo abanto igo ma- naro. Mm. Eh. Haya, nki okorokwa? Inche ngoroka Karen. Mm. Kerubu Colosensi. Yes. Eeh.
Inki kegenderete seino ekenyoro? Ekenyoro eke getusarekerete, omwana oyo osiarete na oyominto korwa seito nyakoe. Mh. Aroe a cousin naende akabe auntie. Naende mogasoka ase amo. Naende togasoka ase amo. Kai tata.
Koroka nabo gaka batuborete toka. Ng'osiganete oyonde.
Onde taiyo osiganete oyonde twaumeranete. Aya, inki kegendererete? Ah bono inche inde bwane ng'umbu sensi, nyore esimi saa kumi na moja, egontebia ng'a omwana omino osibire, nkominyoka rende gocha nkonyora mborire aria. Bono ngosinywa rende mborire aria ase araire, nonye na ekero are kogireka, tare konyegeria nonye na oborangeti, nkanyora nabo araire, nonye na oborangeti nabo bwarire, araire buya. Bono rende ekero airwe akairigwa chimaranyi, akabekwa mochari. Ekabekwa iko ekero yaera togacha ngacha nka. Ekero nacha nka iga abana bagasibigwa, togachia korigia chianga chianga chigatobora. Ng'ai rende chianga chiagenda? Chiabana. Chiabana ne chiamarembe. Tokarigia chikabora. Omwamate agatokonya chianga obo uniform iga tokababekera. Kwani chianga ng'ai chiachiete?
Gose mbabwate? Eeh.
Mbabwate lakini mbakonyetwe, ngokonywa barenge nabanto, rende na chichi chiatuburete. Baada ya siku mbiri nakurete are, naende chigatuka nke, chikairana nke. Nestaili chiiranete, onde taiyo omanyete.
Naki bono okong'eresa amateng'o iga. Ee naro ayio ngokueresa ng'a chianga chikairana. Ekero nyagosira asira. Okure.
Egwiki yaye nekaera.
Ee. Ekero ekiagera yaima egiagera okarubwa oo, Eh. ogacha aa, Eh. ogacha gosibia abana. Mbu abasubati bamwabo bagasibia abana. Abasubati bamwabo onye gosira.
Eh. Aha. Into bono chianga chireguni nyomba, abana babekerwe. Mm. Chianga chikabora. Chikabora pi. Omwamate agatoka onye chianga tokabekera abana. Mm. Ekero twabekera abana, abana abasubati mwabo akabaira. Mhm. Baada ya siku mbiri, Chianga chitoro chiasire and chianga echi chigatoka nyomba inke chire akaguni agakei. Mogochirenta oo. Abwo bono Nyasae oratoe richiigu rituko eri. Ekero omong'ina asirete monto natigarete okorara nyomba? Ee.
Abanto mbarengeo. Ee.
Bono onye abanto barengeo. Bono aa nontamanyeti ng'a. Naki chianga chigosira naende chierenta chioka. Ee. Aa nonya ntamanyeti ng'a erio abanto babutete esika nario erio achete agachirania oyo ochirete nyomba iga rende. Alafu ba ara chianga chitarasira eyi chiasirire momura omwabo na mokaye akagenda agasiba amache aye ekero asiba amache aye agachaka bono ng'a. Nkomiganda oyomo ebigoti, naye gwatigaire. Konya atarasira.
Okure. Okure are mocheri. Eh, mocheri are. Oyio akamanya gocha bono. Ochire bono osibire. Momura oyo omwabo nya moka oyo aye nyagosira gose naki nachibeke bono. Momura omwabo omogaka oye.
Ero. Okay.
Agasiba amache aye. Eh. Bono ngocha are. Ochire. Agachaka koroboka. Bono aase twaminyokete egetiiro na okomoaka. Onye ndiri totamoagete, anga natweresete buya. Inwe inki mware komong'esera?
Obororo nonya naye moka akwe, nabo okoigwa obororo rende. Aare goteba ng'a nkare oga atigaire, akomita ebigoti. Bono riria achia goakwa, agate moka aye akamanya koboria iga, Inki mogoitera oyo bweka, oria onde rende? Kai tata.
Bono oria onde rende to bakabora, nabo bare underground bakabwani Eh. eh.
Igo oranyore ng'a mosubati oyio nakamanyete.
Bono oroche kwang'akire natebire ngima okong'itera, Mm. ngima ogoitera oyo, oria onde ere ngima otamoitera. Mm. Igo rende tamanyeti.
Igo nabo oranyore amakweri aye iga are nyomba mino. Amakweri aya aare nyomba minto aabwateranire, ee, minto na isiko. Okay. Ee.
Bakorete Azimio. Ee. Mm.
ODM na Jubilee. Mm. Mm.
Wow. okay, abagusii mbare babarigereretie. Ee. Narorire abana batigarete aria abake sana. Ebing'werere. Abake. Ee. Watoto wadogo. Abana abo ng'ai bare?
bang'e gocha. Kwere abana abana abana nabo ba mwanche omorieria abana nabo abatigarete aba momura oria ere omonene ntokwana nere, alafu na oyo nere okomobwate bono oyo nere otigaire buna ng'ina bana Oyo. this one
oyo nakorete sukuru? Takoreti ase eng'encho oboremeru, okay bana aba mbakoreti, Nonya birth certificate tintobwati buna bare iga. Omwana nare ore since grade three ogotakeire okaba grade six. Ase eng'encho ya oboremeri bwa echi birth certificate bagachanka bono oboremeru mbore ase omochie oyo. Nere oyo.
Ogo nere okobwati oria twa interview. Nere okobwatia oyo. Nere okobwatia oyo, oyo nere okobwatia oyo bono omonene. Eeh. Okay, omomura oyo ere, Eeh. oyo nyagosiba amaru, Eeh. nachete amatanga? Tacheti are underground. Eeh. Eeh.
Bono iga noareka buna tokwoneka? Taiyo otoborire onye ndiri twamonyora kanga toigotire. Eeh.
Morugi oye ere ng'ai ere? Bachiete nere.
Abana?
Mbakoibora naende.
Mbeke boronge ng'aki omineti. Mbakonyora bana Eh. naende mbabwati. Oo. Eh.
Igo bagotire iga nabo bare babere igo. Emiaka yane.
Eh. Eh. Eh? Nomonene are iga asende. Onye kinde 48, igo ere taigeti 50. Amang'ana aya moyamanyete, lakini ntori gokwana amarieta. Eh. Inki bakobunia omosubati oyo? Omosubati oyo, omogaka oye akagondisia omogondo, Mhm. gose na elifu kumi na mbili, Mm. gose na elifu ingapi, Mm. bono omogaka omosubati oyo achia koboria omosacha oyio ogondisete. Baito aye ekero ogontebia induga, ng'ai nkoire orombe oro orombwate, Mm. ribaga rende togocha tokwane, akamotebia aye naye onchandete. Mhm. Eh, rende akarora namochandete akamorusia. Mm.
Bono ng'aki abanto aba ng'aki, ng'aki ba ng'aki obo obwa obwamate bwabo omogori na momura omwabo oyo, ng'aki ng'ai bachiete koumera na baka bakaigwana ng'a bono oyo ogoika arwo oo. Omogori oyo Eh. nagorete ang'a. Ehe, ase ang'a ogoetania. Eeh. Eh.
Naende ase amarwa akonigu ng'ang'a abwo. Mm. Bono omomura oo nabo aramotumeke ase eng'encho nere kisuisi ase Obe- ah, omochie. nakoigure.
Eeh. Igo bono omogori iga agatumegete oyio omino buna omotomwa Eeh. gocha aa bono gokora egetendo eke. Igo. Okay. Eeh. Aa, alright. Igo momaeti ase are bono? Ntomaeti ase are.
Mm. Naende egento kia ogokumia, omwana oyo buna moroche iga oe abanto baminto. Mm. Oyo nere oimogetie saa kumi na moja. Saa kumi na moja, agachia gotura oyo mwamura omwabe ekarimaata aria. Shwari neba naye omosacha ekero kwabokire saa kumi na moja, nkoramokia ore gose oumia amenyo? Akaenda korangeria omwana omwabo ng'a inche mama okure. Naki akorete akamanya ng'a mama okure. Iga ekoorokia ng'a omonto narengeo, akamotebia ng'a genda orangerie oria mama omino okure. Ase engencho ekero abana aba bakirete iga intwe abere nabare buna amatanga bare, akamo aga akorangeria, Teresa, Teresa Mari, Mari oyio gocha, oyio gocha, baenda beringania amo bakira kire.
Kai, eh. Eh, bono oku- oku nogotaboboka bago- bakoinyora Eh, Ah. eh.
Orobebe ndore igaa Mm. agoturumboka Mm. inche natogorete Mm. Eh, inche natogorete inche Mm. oroche rori norobebe rore goturumboka Mm. naende arete ebinto binde asimeke Omosacha onye nene nabo arigereti rochio ritoke ritoke, ore noyomwabo, bono akana gwa konya gotonda omonwe isiko iga aa baito motuka, inki ogokorera iga, baito nki ogokorera iga, tari komoigwa eeh.
Bono igo okorora ng'a Eh. oyo nyagoita Eh. nere ogatomete omwana ng'a genda ochie gotura your sister mama omino okure anyore ribaga rigotama. Eeh.
Nararemete akabera aa akarora ng'a ebuse, akarora kende nkeyio, lakini omogaka ominto nkaga iga, rituko eri nere namoramete, natagete kanga bono bono akwete, lakini bono nkenyora nasoire gati ingasari, nonye nare gotiga amoite akwe.
Bono naki togokora tokonye abana aba, buna Gaki- bari iga, nasoa nyomba aria nonye yaani hakuna nonye na ekeberiti nkeiyo. Abana aba, ase eng'encho Nyasae abakune mwache ase omochie oyo, Mm. taiyo iga agoka morabe mokonya, mwarakonyire ase aange. Mware gokununa Nyasae, mobakonye, mobankonyere, ee. Morore amaabera, ntobwati nonya nesuguri. Esuguri nare gokarangera iga, naumora ching'eni naende naruga. Naende noyi chisani naruga, nasaba chisani abaamate twarugera. Iga arenge bwa ogokonywa, buna baria banyamwaro mwakonya eh. Nonya. Aka nkagenda esukuru, noyo kare iga aria bwane ensemo iga. Nonya uniform tabwati, Nonya negekoro totabwati, nechianga echi abakonyete, oroche echinde chiachire, nechiamarehemu chiachire, bono tokonye.
Buna batigarete nkaa bono ng'a okobarenda aa iga nyomba aa, ng'aki bono bakoba? Omwana oyo eeh. Onde osabe, osaba mpaka obwanga. Omonto okong'entwa ogosaba mpaka obwanga, obwanga oye gochia koroseria abana buna aba erongori. Inki batari kong'entera buna aba toroche inche, buna inche? Eh.
Awa! Baria, nabo baigwananete arubaini, eribu arubaini. Baara nsaa? Ee, nsaa buna. Mpaka ase orobebe oro. Mpaka aa.
Ekero omwana oyo agenda ekebarua, Ororio oro.
oyo omonyene Yaani a- arubaini ng'ai baigwanene korwa korwa paara aria baka. mpaka Aha.
akamanya ko- bweka omonyene agacha akabeka ekwe erende ebuti agaiki maata aria. Aria ase egetwe kere bono giatugokete maate Eh, nsa. Aria ase na- bakade korwa maate. Ee. Ah. Bono ekero giatigoka igo, ekero bacha acha korema iga echooni erende nsa aria, eh, omomura oyo akayeticha. Eke, ekero ayetu, ati, ayetiicha, Mm. agatigora neseng'enge konyora abekire aye goeta. Mm. Akamotebia, Twaigwananete aa. Mm. Omwana oyo oroche buna bako na kwerigeria kagenda, Mm. oyo ere bono agacha, akabeka e- e- ekwere ende aria, ekegingi aria, Mm. oyo agatigora. Ekero atigora, Mm. bono Iga akona gocha, anyore omosubati oye akamotebia ng'a, Toko totagori korwa aa, otoirane maata aria, naende nkwagorete aa. Bono buna akona gokwana igo, ani nkwereterere are ase ase oyio. Bono nabo yaika, agateba ng'a chibesa ako- a- agotayia igaa, na elifu mia elifu themanini aruete, bono mara kabere ng'a one hundred and sixty. Echio bono totagete tomonyore ase abanto aba bai abae ba oria yaani ba eserekari, Erinde atotebie boronge naende orokie kwerende Mbaigwa ekero mokoboria abagambi b'ekenyoro eke, Ase nare barikeranete ng'a tonakogerera oborimo? omotureti bweka, naende oyio nomotureti iga agocounter sign ase akomboete ase agokomboa. Lakini ase agokogora minsi. Nomokwerende ogo omochibi gose omosabu chibi, ee. Igo omochibi ere kera mokomoboria mang'ana atari agwea, tari agwea, tari agwea, inche bweka buna ise moke, am not aware, ee. Igo totebe akondisete gose iga agorete? Iga agoteba akomboete, I mean agorete, agorete, ee, ee. Ng'ainyang'a agwache, manye. Ee, naye nkoboria, Aye toeresango toeresango boronge, tata, tobekango boronge. Nki? Oborimo ooneti gose igo okondisete? Inche nkondisete. Ang'ete eribu ishirini, nkarwara rimarehemu. Agachaka ng'a eribumbi eri.

Chibesa echi ngaki ki akoete?
Omwaka tinkonyora inwe nabwate stress, lakini rende, ababasai tinimbwati. Emiaka yarachiire. More than ten years. More than ten years.
Yaani ake omwaka tiankobori tari bobe, eh, tiankobori. Omonto nagokomboyia omogondo ten years atasimegeti nonye nonye na erosaga. Ekio naintwe bono naki tokumeti, Eh? naki tokumeti. Gekoera ng'a onye kare nkaruete chibese, anga nachete achake gokora egasi yaye oo. Bono eshida egocha koba oo, neye ekero oyio akonyora o- o- o- oramboire ebuti mpaka maata aria, oyio aka agachicha e- echoa eyio na eseng'enga akarusia. Bono korwa abwo mbache oyo oyio tacheti gotorangerigwa na abaise moke ng'aki, inchuo timongambere amang'ana ara, mamuna naruete chi- chi- chibese. Bono tana gocha, tana gocha bosio bweito tokoumerana twakwana, ontebi ng'a aria sari nagorete, ngocha ase oyo ontebia, iga nache an- namorusetie epaara mpaka anse aa. Bono totigere igo rende ng'aki nerete, ani eretire namabe buna bono abeire. Ee.
Egento kende nanye nkobasaba, Yes.
gaki onye mogwancha gokonya, mwarorire nkorera mokonye abana baria. Chibesa echi,
omanyete omogaka, amaremo gusii twayakabire ntomanyete, Ee. we know. Omogori oyo nancheranete ng'a ae gugwani sixty nabo agotigana oboremo obo pi. Bono onye Nancheranete bo.
Iga ang'akera esimi rituko erio, agantebia ng'a omonto omonto omotebirie nere oy- nere oitete omo marehemu, bono iga nkamoboria ng'a bono aye ebirengererio biago ng'aki? Agateba inche, iga mokorora mong'o mong'e chibese, gose mo mo motige mo montigere oboremo obo. Bono ekero efamiri na ekenyoro yachia kogamba, egateba tiga airaneriwu chibese. erinde abana aba batigerwe ase bakore. Toraborie abagusii batoe chibesa echio one sixty natiga noboremo bwa abana bamenye. Goet- eh, naki tu natagete nonya inche tingo ni- tingoteba lakini na kantebi igo bono nkwegena ng'a natige. Nkorutora arero, ototagete ng'aki ng'a i- i- ichibuki tokogenda na rirorio. Inwe karue e chibesa echio aegwe. Ee.
Torangerie abagaambi, Igo aegwe chibesa chiaye, Igo. atige abana abakina.
Nyasae abaseseni. Mwanche omorigereria, na anyore richibu natagete. Tegerera. Iga bono. Kaka botambe inche nkobateebia iga, tintageti komanya ng'ina abana ase are, tintageti komanya ise abana ase are. Omwana tari gotoma irube, aiborwe ere. Lakini kaiboirwe richiiko ria Kenya igo rigoteba ng'a omwana arendwe gwetabare na ng'ina gose mbare na ng'ina, gwetabare na ise gose mbare na ise, omwana ere as an individual nabwate richiiko akorenderwa. Onye ng'ina bana ogoitwa kare moyo, igo oroche abana aba ng'omanye bare omochie oye? Ng'ina agoitwa nyomba. omoibori oitirwe okure. Omochie oo nobwate abamura babere, aba bara naende komaete abamura nabo bakorwanerera oboremo. Bono onye ng'ina oitirwe, abana ababere abamura, onye oboremo obo bado bobwate esegi, oroche okay intwe ntorateba ng'a gose nomogori omoitete intwe we don't know, eeh ekenyoro kegokwana inche kaka igo nacha iga inche gokaba estory. Gweta nomogori omoitete, gweta tari ere omoitete, inche tintageti komanya. Lakini batebire ng'aki, Esegi inche arenge oyo oboremo. Ng'aki tokoyekora? Abagusii tori riguani sixty, mosacha oyio arangerigwe, aegwe chibesa chiaye, aende akie endanga.
Ee, aegwe chibesa chiaye. Ntwenti two tausandi aruete, rakini nigo achibekire one sigisti, ere tiga agochimotabania ase chikomotabani gochia, eeh, one sigisti echio buna achisabete, ye oache apewe, tochange chibese, onde arue emi, onde arue hamsini, tochange pesa, mogaka oyio toiche iga one camera, arangerigwe, abagaka barangerigwe, abagambi barangerigwe. atebigwe ng'aki, ee, neba tari aye kwamoitete, rakini intwe totete omorembe, ase engencho y'ebinto bigokwanwa, what you do omoaka, ebesa echi yaye one sixty, genda ekonye ase ogwekonya gochi, toka. Estory eyio ere. Tokonye abana aba, bakine, bache ko- korosia egesaku kia kiabaibori aba, naye omoka agategerera chisuka gocha angosomera. Abana bao batebire konye tori nkaa. Toigwanaine? Eh? Titobaisa goakana oborimo obo bwa ni six naende tonyore ebirecha ogotiora tioriri. Nonyigwete? Tonyore ebirecha ogotabaniri naende gwachire kobeka oboremere yaani konywa echang'a. Ntoigwanaine, momura oo oyo magega, bora ase okogosomera ase are, ekiagera tari masikani, rakini nataka nkwane ase abanyakenyoro aba bonsi baigwete. Rituko ngocha koiranaa inye Nyasae ogotoa chibesa, rituko togocha koiranaa, next time. Naende ekero ogokondisa omonto oboremo, riikerana ase omogambi. Tari nonya nogokondisa boremo obo inki bono inki kere agokondisa? Bono namogokia nkoyane atokoo agate ng'a, Aa. Tari atokoo, inki kwabwaterete chibesa aye? Inche ndiri oborwaire mokungu aye nyagete. Mochando toiyo kwarora omonto chibesa echi chitige mpaka nkoyane arache, gose mogende mpaka mwaye. Nabirobwo. Eh? Mwaye nende gokorina? Sinimigu? Ee, mware kogenda mpaka moango yamo taiyo aye ankonwara ng'a chibesa karigerereti. Tiga gokorera ebinto amasaku ime omoaka. Bono okorenterera abana aba, eh, bagusie baminto oranyore etemba yachakire gokina.